Em bi bernama welatê xwe binase dîsa bi werene. Di xeleka derbasbûyî de me bernama xwe bi dêr û xan û qesrên Amedê bi dawî kiribû. Em ê di vê xelekê de bernama xwe bi pirên dîrokî û sûkên bajarên Amedê berdewam bikin. Bernama welatê xwe binase dest pê dike. Pirên dîrokî yên ku bi navenda Amedê ve girêdayî. Yek ji van pira deh derî ye, an jî pira belek tê binavkirin. Ev pir li ser çemê Dicleyê sê kîlometre li jêrê deriyê Mêrdînê û li ser rêya berê ya Mêrdînê ye. Ev pir li ber quntara çiyayê Çil Ezîzan e û weke Pira Dicleyê û Pira Farqînê jî tê zanîn. Li gorî hin çavkaniyan tê gotin ku pir li sala pênc sed û pazdan di heyamê Anastasîsa Yekemîn de hatiye çêkirin û xelîfeyê Emewî Hişam jî di demên heft sed û çil û du û heft sed û çil û sisiyan de ev pira hilweşiyayî tamîr kiriye. Avasazî û arkeologê Fransiz Albert Gabriel jî dibêje ku pir esereke ango berhemeke serdema kevnare ye. Ev pira kevn û dîrokî ya Amedê li ser çemê Dicleyê hatiye avakirin, ji bo deh çaviyên wê yên avê hene jê re gotine pira deh derî. Dirêjehiya pirê sed û heştî metro û firahiya wê jî heft heşt metre ye. Pir ji kevirên bozalt ên birî hatiye çêkirin, bi kevirên sêgoşe li hev hatine siwarkirin. Di lingên pirê de dîwarên taybetî hatine çêkirin, pir du beş e, beşa aliyê rojhilat û beşa aliyê rojava. Di nava van her du beşan de stûneke bi taybetî heye û ev stûn her du beşan bi hev û din ve girê dide. Ji bo şîpa avê bi hêz li aliyê rojavayê pirê dixe, dîwarên vî alî stûr û çaviyên wê firehtir hatine çêkirin. Gelek dîrokzan bi taybetî ji wan dîrokzanan, Karsten Neibusch dinivîse ku pira Amedê bi qasî dîroka bajêr kevne lê belê ev pira dehderî ya ku niha hîn jî heye ne ya yekem e. Ev di dema dewleta Kurd û Merwaniyan de hatiye çêkirin an jî hatiye tamîrkirin. Dîrokzan Barxam û Albert Gabriel dinivîsin ku di dema antîk de ev pir hebûye lê her çawa ku hêzên ku derdor li bajarê Amedê pêçane û xwestine bajêr bigirin pêşî pir wêran kirine. Piştre dema ku bi paş ve vekişiyane pir her tim ji nû ve hatiye çêkirin an jî hatiye tamîrkirin. Ango di her şerê ser Amedê de pira Amedê jî ji dijmin re bûye hedefa yekem. Wek tê zanîn di sala neh sed û heftê û çaran de çaxa ku împeratorê Bizansî Yuhena Tizîmîskes dor li Amedê pêça bû pir hilweşandibû. Nivîsara ku di sala hezar û şêst û pêncan de li ser dîwarê pirê hatiye kolandin û heta îro jî hin heye û destnîşan dike ku pir ji aliyê padîşahê Merwaniyan Nîzamidewle ve hatiye nûkirin. Ev nivîs bi kurdî wiha ye. Ji bo rehmet û xêra Xwedê qezenc bike emîrê me yê hêja Efendiyê me nîzama dîn hêzdarê dewletê îzzetê îslamê xwedê emirî wî dirêj bike serkeftina wî ezîz bike û jê re hidayet bike ji bo çêkirina vê pirê emir daye û pere serf kiriye ev jî di bin berpirsiyariya Qadî Abdulhesen Abdulwahîd de û ji aliyê hostayê dîwaran Yûsivê kurê Ubeyd ve di sala çar sed û pêncî û heftê hicrî ku teqebûlî sala hezar û şêst û pêncê mîladî dike hatiye çêkirin. Çemê Diclê ji bo Amediyan pîroz tê dîtin. Li ser bingeha vê baweriyê jin û keçên Amedî êvara cejna Qurbanê li ser kaxezan daxwaz û gilînameyên xwe dinivîsin û diçin ser pira deh derî. Dest bi duayan dikin û nameyên xwe yên amadekirî di pirê re davêjin jêr. Name li ber avê diçin. Nameyên ku bi avê re bi rê dikin wisa tê bawerkirin ku ev name digihîn Xwedê û daxwaz û niyazên wan qebûl dibin. Ji ber girîngiya vê pira dîrokî şara Derya Bajarê mezin ew ji trafîkê re girtiye û li hinda wê pirek bi navê Pira Merwaniyan hatiye avakirin. Pira Neqeba Deveyan yan jî Pira Furtax. Pir bîst kîlometran li bakurê Amedê li ser riya Erxeniyê û çemê Neqeba Deveyan e. Li aliyê beşa başûrê pirê sê kîtabe hene. Li gorî agahiya di kîtabeyê de pir li sala hezar û du sed û hejdan de di heyamê Melîk Salih Nasruddîn Mehmûd de bi awayê heft çavî bi kemerên tûjîkî hemû ji kevirên bozalt ên birandî hatiye çêkirin. Di sala hezar û neh sed û heftê û du diyan de pir hatiye tamîrkirin. Pira Çemê Embarê Ev pir jî bîst û yek kîlometran di navbera rêya Amed û Farqînê de hatiye avakirin. Li gor kîtabeyên ku li ser pirê hatine dîtin di sala hezar û du sed û bîst û sisiyan de ji aliyê Ebdulfetih Mewlûdê kurê Muhemed yê Artuk Oxuleriyan ve hatiye avakirin. Hostaya avakirina vê pirê şagirtiyê wê Caferê kurê Mehmûdê Helebî ye. Kesê bi navê Osman ev pir çêkiriye. Ev pira ku li ser çemê Amedê hatiye çêkirin ji bîst çaviyan pêk hatiye lê mixabin di roja me ya îro de Tenê lingên vê pirê mane. Kevirên pirê yên ku herifî ne, kesên ku li herêmê bi cih û war bûne, kevirên wê derxistine di avahiyan de bi kar anîne. Di roja me ya îro de li cem vê pirê pirek nû hatiye avakirin. Pira Hezroyê Ev pir li ser riya di navbera Amed û Falqînê de li ser çemê Hezroyê hatiye avakirin. Li gor Îbnul Ezreq ev karî pir di sedsala yazdan de di demê Merwaniyan de ji aliyê Muhemedê bavê Nesr ve hatiye avakirin. Pira reş an jî pira ava reş. Ev pir di navbera Amed û Mêrdînê de li ser ava reş hatiye avakirin, di sedsala hevdan de ji aliyê Soltan Muradê çarê ve hatiye çêkirin. Dirêjeheya pirê heftî û çar metro ye û û firehbûna wê jî şeş metro ye. Ev pira ku ji şeş çaviyan pêk hatî kembera wê ya herî fireh dora neh metroyan e. Ev pira ku ji kevirên rast û yên birî kemberên wê jî bi awayekî girover hatine lêkirin, pir di ne heyamên cuda cuda de ji ber tamîratên ku lê hatine kirin hindekî ji taybetiya xwe ya dîrokî dûr ketiye. Guhdarên delal em ê bi çavên geştiyarên biyanî ji we re hindekî behsa sûkên dîrokî yên bajarê Amedê bikin. Ji ber ku Amed li ser navenda hevbirîna riyane û riyên ku ji Anatolyayê diçin Mesopotamyayê li ser Amedê re derbas dibûn, di warê bazirganiyê de Amed her dem girîngiya xwe ya stratejîk hêvişandiye û di tevahiya dîroka xwe de Ew taybetiya xwe ya navendî ya bazirganiyê domandiye. Tê zanîn ku berê li bajêr pîşeyên ango sinetên mîna hevrîşimkarî, çînikarî, camkarî, pambokarî û cûmkarî û gelek pêşketî bûne. Hebûna gelek dezgehên hilberînê yên mîna darpxane, ango kirîjxane, macûnxane, boyaxane û tebakxane ev bi me dide nîşandan ku aboriya bajêr ya wê demê di pêşeşadiyê de pir bi pêşketî bûye. Geştiyarê navdar Ewliya Çelebî ku di salên 1655-1656 de Amed ziyaret kiriye, di gernameya xwe de diyar dike ku bajar ango Amed bajarekî wisane ku Pîşekarî gelekî lê pêş e û pîşekar jî lê pir in. Geştyar daxuyandiye ku li bajêr gelek bedestan, sûk û nawendên cuda yên bazirganiyê hatine avakirin. Hejmara sûkên bajêr jî şeş sed û heftê û şeş heb in. Her wiha di gernameya xwe de li ser xan, himam, mizgebt û her wiha Di derbarê seraya li Kela Navîn de jî agahiyên gelekî balkêş û berfireh dane. Bi çavê Ewliya Çelebî Amed di 1605 de wiha ye. Dibêje li sûkên bajarê Amedê berê bazara Hesen Paşa, bazara Espahî, bazara Etaran, sûka Gewherkaran, sûka hesinkaran, sûka çilingiran, sûka solkeran, sûka palankeran, sûka qezazan û sûka pertalfiroşan, welhasil dikanên şêst û şeş pîşekarên cuda tê de hene. Lê belê Bazara peltarfiroşan û ya Espehiyan têra xwe ava ye û gelekî balkêş in. Ji pîşesaziya wê şûr, xedare, bivir, tever, xencer, kêr, rim, kuling û cawê sor, sextiyan û pêlav û gizmeyên wê gelekî navdar in. Li gorî Ewliya Çelebî çilingdar û hesinkar çakûç li bûdî û mêrkutên xwe bi miqamên Sêgah û Huseynî lê didan û wan hem karên xwe dikirin hem de jî stran digotin. Esnafên derdorê jî bi bihîstina vê yekê heşmatkar diman û zêrîngerên wan jî di warê destkariya zêr û zîv de bêhempa bûn. Geştiyarê navdar Bûx Hîn Gamjî di sala hezar û heşt sed û pazdan de hatiye Amedê û daxuyandiye ku beşeke mezin ya ji esnafê nav bajêr, şar, dira çandin, aletên destkariyê, qelûnên ji her rengî tebeqên zêr û zîv çêdikirin. Buckingham diyar kiriye ku li bajêr hezar û pênc sed tevnê şaran, sê sed cihên hilberînê yên çerm, sed hesinkar û pêncî çêkerên darçixare û qelûnan hebûn. Madeyên xam yên serekê yên hilberînkaran jî hevrîşim û pambo bû. Ev madeyên xam jî ji herêmê bi xwe hatine peydakirin. Geştyarekî din ê Polonî bi navê Sîmon di sala hezar û şeş sed û nozdan de hatiye bajêr û ji çarşiyên vê derê wiha behs kiriye, Wekî xana Gelincîk ya Bursayê û xana Elî Paşa ya li Edirneyê li sûkên Amedê jî hostayê pir jêhatî yên gewherkar û zêrînker, kêrsaz, Solker, gizmekar gelek hebûn. Mirov tenê dikare manendên wan ango mînakên wan tenê li Stenbolê bibîne. Geştiyarên navdar yên Firiksawî, Avril jî di salên hezar û şeş sed û pêncî û çar hezar û şeş sed û heştî û şeşan de serdaniya bajarê Amedê kiriye û rêçav kiriye ku bazirganî lê gelek pêş ketiye, li gorî Avril pîşesaziya hevrîşim li bajêr gelekî kemilî û bi pêş ketî bûye. Cawê pambû yê sor sextiyan berhemên girîng ên bazirganiyê ne, her wiha Avril dibêje ku bazirganî Biriya bejahiyê û bi kelekan jî li ser çemê Diclê bi Mûsil û Bexdayê re dihate kirin. Li Amedê sûka Elafan. Li nêzî Xana Hesen Paşa li ser kolana Gaziyê ye û îro jî sûkek bi nav û deng e. Çendî ku dema avabûna wê nayê zanîn jî tê texmînkirin ku beriya qirnê şazdan Ango sedsala şazdan hatiye çêkirin li nîveka çarşiyê hewşeke ku çar aliyê wê bi sêvderan rewaqan pêçandiye, li pişt sêvderan jî hemû cihên embaran in, serê vê sûkê bi qubeyan hatiye girtin. Sûka Eşêvçiyan Ev sûka li navbera kolana Mêrg Ahmedê û çarşiya Panîrfiroşan li kuçeya ku camiya Melîk Ejder lê ye hatiye avakirin. Ev erase sibehê zû Li dar dikeve û jinên ku ji bax û baxçeyên derdorê Çemê Dicleyê pincarên cûrbicûr zebze û meyweyan diçinin û tînin û li vê bazarê difiroşin, kesên ku dixwazin van fêkî û şînahî û pincarên şifadar bikirin, ji her derê bajêr têne vê erasê. Sûka Şawitî Çarşî li kêleka mizgefta mezin û cihek ji wan cihan e ku Amedî riya xwe tim pê dêxin. Li vê sûkê mirov dikare bi hêsanî kinc û timtêlên herêmî, berhemên antîk, biharat, pîşeyên sifr û yên destkariyê, hine û aksesûarên dawetan Yên kevne şopî, poşî, fîstan, şar û gelek cih û bergên gelêrî her wiha tutun û tiştên din jî lê peyda dibin. Ji ber ku dem û heyamên cuda cuda de li vir şawat çêbûne gel jê re dibêjine sûka şawitî. Di derbarê dema çêkirina sûkê de agahiyekê mêsoger di destê me de nîne. Sûk di roja me de girîngiya xwe Guhartiye lê dibêjin berê ev sûk wek elefxane hatiye bikaranîn. Sûka panîrfiroşan li hinda hemama dawayê ye ku dikeve navbera cihê masîfiroşan û deriyê Mêrdînê. Ev sûk di van demên nêzîk de hatiye avakirin, panîrên xwedî tehm û çêjên cihê cihê û şîremenî ango spîtahî lê tên firotin. Panîrê badayê an jî panîrê bikezî yê Amedê ku bi lezet û û qalîteya xwe li hemî derê welêt bi navdar e, li vê sûkê tê firotin. Ji law re ne tenê kesên ku li Amedê binecih in her wisan di serî de kesên ji bajêr û navçeyên derdorê jî tên Amedê ji bo kirîna panîr û spîtahiyê riya xwe bi vê sûkê dixin û lazimtiyên xwe pêk tînin. Sûka zêrîngeran Berê ev sûk cihê hesinkaran bû ku li ser kolana Gaziyê û li hemberî mizgefta mezin e. Li şûna hesinkaran sûkeke nû hatiye çêkirin, zêrînger, ango seraf û gewherkar jî li vê sûkê hatine bicihkirin. Sûk cihekî wisan e ku hemû xişr û zînetên destkariyê lê tên kirin û firotin. Her wiha ji aliyê qawareya ango hecma bazirganî ve jî ev der bûye nawendeke girîng ya bajarê Amedê. Sûka Hesinkaran yan jî Sûka Hedadan, ev sûk jî li ser kolana Gaziyê û li pişt cihê Yûsifê Kor ê Etarê navdar e. Li vir hacetên çandiniyê yên kevne şopî ku nimûneyên herî baş yên hesinkariyê ne tên çêkirin û firotin. Ji demên berê heta niha caxên ku pace û Şaneşînên Amedê dixemilînin jî li vê sûkê têne çêkirin. Guhdarên hêja û delal em li vir gehîştin dawiya xeleka bernama xwe di xeleka were de em ê li ser girîngiya çemê Dicleyê bernama xwe berdewam bikin ta wê demê